Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasihatımız, dinimizge köre insannıñ özüne, qorantasına ve sadaqa olaraq yat adamlarğa çıqarıp bergen masrafları aqqında olacaq. Allahu Teala Quran-ı Kerimde şöyle buyurdı, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Ellezine yu'minune bil ğaybi ve yuqimunes salate ve mimma razaqnahum yunfiqun. Olar ki, ğaybqa, yani közlerinen körmegen şeylerge iman etip, namazlarını qılalar ve bizim olarğa bergen qısmetlerini masraf eteler. Masraf qaideleri cemiyetniñ bollıq içinde yaşaması içün pek müimdir. Bir çoq allarda paranıñ yetmegeniniñ sebebi insannıñ özündedir. Yani paralarını yanlış masraf etken soñ insan ya da qorantası sıqıntılar ve zorluqlar içinde yaşamağa mecbur qalalar. Kimerdey insan başta aqılsızca ve kereksiz şeylerge aqçalarnı masraf ete, soñ ise devletke sarılıp, cemiyetniñ yükü ve baş ağrısı olıp qala. İslâm dinimiz masrafnıñ yollarını ve qaydelerini belli etken. Dinimizge köre mal-mülkniñ saibi paralarnı er bir istegen şeyine masraf etip olamaz. Keliñiz, bir qaç maddede eñ müim masraf qaidelerini qısqadan közden keçireyik. Birinci qaide, insannıñ qarşılıqsız masrafları çet insanlarğa malnıñ bağışlanmasınen, özü ve qorantası içün israf etmesinen kerçekleşe. Bu da insan nefes alğanı vaqıt, sadaqa, bahşış ve qorantası içün sarf etmesinen, ölümden soñ ise vasiyet yolunen yapıla. Ekinci qaide, İslâm dinimiz qorantanıñ ve insannıñ ihtiyac duyğan şeylerinden sadaqa ve ediye yapmaqnı yasaq etti. Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve sellem buyurdı ki, İhtiyac olmağan şeyden berilgen sadaqa eñ yahşı sadaqadır. ve eñ başta öz qorantasına berilgeni lâyıqtır. Bir kün Peyğamberimizniñ salâllahu aleyhi ve selem yanına elinde altın parçasını tutqan adam keldi ve şöyle ayttı, Ey Allahnıñ Resulü! Bunı menden sadaqa olaraq qabul et. Ve vallahi bundan başqa iç bir şeyim yoqtır. Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sadaqanı qabul etmedi ve şöyle buyurdı, Bazılarıñız soñ mallarını başqalarına bağışlayıp, amma soñ ise adamlarğa tilenip yüreler. Sadaqa ihtiyactan artıp qalğan mülkten berile. Şimdi sana ait olğanını qaytarıp al. Böylesinen, sadaqa ihtiyaclarnıñ tışında artıp qalğan para ve mal-mülkten berile. Yani böylesinen insan sadaqasını bergen soñ özü tillenmege mecbur qalmaycaqtır. Üçünci madde, Dinimiz bağışız sadaqa ve vasiyetni öldürici hastalığı vaqtında yasaq etkendir. Eger de insan sadaqanı böyle bir vaqıtta, yani öldürecek hastalıqqa oğrağan zamanda yapqan olsa, bu sadaqa kerçeksiz sayıla. Lâkin malnıñ üçten biri istisna. Bu da şu demektir, bütün baylığı üçke bölüne ve sadaqası üçten bir parçasından çoq olsa, çoq olğan qısmı qorantasına ve mirasçılarına qaytarıla. Bu yerge qadar aytqanlarımız insannıñ malını başqa, yani yat adamlarğa bağışlamasınen bağlı edi. Şimdi ise insannıñ özü, qorantası ve vesayetine kirgenler içün yapılğan masraflarnı laf etecekmiz. Yani dördünci qaide. İslâm dinimiz israfnı aram etti ve bunı ahmaqlıq dep saydı. İsraf etken adamlarnıñ mal-mülki olarnıñ vasiylerine, yani babalarına, aqaylarına buyurıla ki, bu vaqıttan başlap vasiyleri kerekli şekilde israfsız olarnıñ ihtiyaclarını baqsınlar. Şu yerde qayd etilmeli ki, dinimizde israf, Allahnıñ aram etken şeylerge para berilmesine aytıla, Leksik manasındaki kereksiz ve faydasız masrafnı köz ögünde tutmaymız. Beşinci qaidemiz, Allahu Teala itişamdan peyda olğan kibirni aram etti. Qarşılığınıñ da büyük bir azap olacağını ayttı. Quran-ı Kerimde şöyle buyurula, Euzu billahi mineşşeytanirracim, İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn, Bundan evel olar itişam içinde dalğan ediler. Yani insannıñ itişamı ve baylığı sebebinden kibirlenmege ve neticede çirkin areket etmege aqqı yoqtır. Lâkin şunı da bileyik ki, zenginlikte ve zenginlikten faydalanmaqta iç bir zarar yoqtır. Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve sellem buyurğan ki, Allah nimetini qulnıñ üstünde körmege ister. Yani insan Allahnıñ nimetlerini faydalansa ve bu nimetlerniñ sayısını, razılığını kösterse, Allahu Teala bundan hoşlanır. Amma bunıñ yanında nimetlerniñ bolluğından kibirlengen, ahlâqsızlıq yapqanlardan Rabbimiz nefret eter. Altıncı madde. İslâm dinimiz taqdirni, yani insannıñ öz-özüne para qızğanmasını aram etti. İmam Tirmiziniñ Abdullah ibn Ömerden rivayet etken hadisinde Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdı, Allah nimetini qulnıñ üstünde körmege ister. İmam Ahmedniñ rivayet etken hadisinde ise Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ayttı, Allah saña baylıqnı qısmet etken olsa, körünişinde Allahnıñ nimeti ve cömertligi körünsin. Demek, adamnıñ baylığı olıp ta, o öz-özüne para qızğansa, Allah qatında günahkâr olur. Yedinci maddemiz altıncı maddeniñ devamı olacaq. Eger de insan qorantasına ve vesayeti tübündeki insanlarğa para masraf etmege qızğansa, onıñ qorantası ve vesayeti tübündeki insanlarnıñ iç de soramadan kerekli qadar para almaqları aqları bar. Bu hırsızlıq sayılmaz. Çünki Ebu Sufyannıñ apayı Hind Peyğamberimizge salâllahu aleyhi ve selâm kelip, aqayınıñ oña ve balasına para qızğanını ayttı. Bu sebepten hid aqayından habersiz para ala eken. Peyğamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdı, Balanıznen ekiñizge yetecek qadar paranı alabermege devam et. Böyle bir qızğançlıq olsa, qadı efendi yetecek para miqdarını tayin etmek ve bu miqdarnıñ tölenmesini zorlamaq kerek. Ürmetli din qardaşlarım! İnsan, aytıp keçkenimiz ve daa aytılmağan qaidelerge köre paralarnı masraf etse, onıñ malı kerekli ve faydalı şeylerge berilir, bolluğı olur. İnsanıñ özü tillenmekten, qorantası da qıyın allarğa tüşmekten qurtulır. Bu vaziyet aynı zamanda devletniñ yüküni azlaştırır. İşte bu sebepten dinimizniñ iqtisadiy qanunları neticesinde İslâm devletiniñ tarihinde faqır ve fuqareler az olğan. Allahu Teala dünyadaki fuqarelik, açsızlıq ve yoqsuzlıqnıñ soñunı ketirecek İslâm akimiyetini yaqınlaştırsın. Kelecek Ramazan nasihatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.